Avuxeni i Nhlekani riperile swi ta hi ku mi langute channel leyiwani nkarhi muni or video leyiwani nkarhi muni ha mi amukela ka channel ya matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel hi kombela mi hi subscribe mi presela ka xingelengele ku channel leyiwani yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ya ka siku ra namuntlha ni ta vulavula hi mhaka ya ku xana vamakwavo or hosinandisani va xinuna loko va hlanganele N'wansati wun'we or va kotlane ka nhwenyani wun'we va endla or va kha vuroho ka yena mo kuma ku wun'wani i khe muroho n'hweti leyi nga hela wun'wani i khe muroho swo fana na namuntlha mara ku ri ka tombi yin'we or ka n'wansati wun'we or ka nhwenyani wun'we xana va lahlana na vanhu lavawani va lahlana a va lahlani lero va lahlana a va lahlani swi famba hi ndlela leyi ma kuma ku mina na makwavo hi khe muroho ka ntambi yo karhi ivi ni fika ni ku exi endzhaku ka man'hweti to karhi or masiku yo karhi ni ku ni endle mhaka ya so na so na so ka ntombi ya so so so so na yena a ni hlamuseta hi ya ka vakulukumba hi fika hi tshama na vona hansi hi va hlamuseta vakhegulu na vakhalabye ku heyi hi endle mhaka ya so na so vona va ta hi kumela vanhu vo karhi or vanhu va xintu. or vanhu vo karhi va kota ku hi hlambisa va hi endla leswi swi va hi endlaka swona ku hi kota ku lahlana hi ku loko un'wana o lova mindzuku ka siku ivi hi nga byelananga ku endli swa no so na so ivi mina ni ya nkosini or yena kosi a ta ku kosini wa mina a ta ku ni lahleni wa tlhaveka ivi a lova van'wani va vabya van'wani va huma makhume. se swilo leswiwani swi kona ende swa dlaya swinene van'wani vo tala va swi twisisa van'wani lava va tivaka timhaka letiwani se loko swi endlekiseki so xikombiso mi kuma ku van'wani va ta ku byela ku okay swilo leswiwani loko ri keni hi tshama muti wun'we hi swekeriwa ka mbita yin'we or ka poto rin'we vuswa loko byi huma potweni va fika va hi phamela ka tindichi to hambanahambana naswona swa endla ku hi nga lahlani se xilo leswiwani mi fanele mi kuma vanhu vo karhi mi va hlamuseta mi nga chavi ku vula that's why mi kuma ku va ku loko mi hlangane ka ntombi yo karhi mi ri vamakwavo mi fanele mi fika mi tshama hansi mi vulavula mi vula mi byela vakulukumba ku heyi hi endle mhaka ya so va kota ku va va mi pfuna ku va kota ku va endla swilo leswiya va van'wani va ta mi byela ku va mi hlanganisa va mi endlela mirhi yo karhi or swilo swo karhi ku swilo leswiya swi kota ku hambana swi hambana ku loko mi lova mi kota ku lahlana hi ku loko swi nga humelelisi sweswo i ta tlhaveka munhu amasirheni a na xitsonga xa vula xi ta ku okay n'wanuna a nga rili n'wanuna i rilela mbilwini mara kuma ku loko ku ri masirheni ko ku lahliwa makwavo or buti mi kuma munhu gudlugudlu a wa ivi a lova or ku humelele swo karhi or endzhaku ka tin'hweti to karhi a huma makhume a sungula ku vabya kumbe na yena endzhaku ka tin'hweti to karhi a lova a sala ku landza hi le ndzhaku lava swi tivaka vakhegulu na vakhalabye va ta vheta va swiva ku vanhu lavawani a va hlanganele ka munhu wun'we se a ni kuma ku vanhu masiku lawa va ta ku okay hi mhaka ku yini i aids or i h i v or i high blood or i t b kumbe mbilu ya yena yi vava ku va makoyi va n'wi sini kasi a hi swona lavakulukumba loko va fika va fika va swi langutisa kahle hi xirheno va swi hlayela hi vurhon'wana va vheta va swi vona ku hayi vanhu lavawani va tshama va hlangana ka munhu wo karhi ivi loko va hlangana ka munhu luya va kha muroho ka yena it means tingati letiya ta vona ti hlangane ka munhu wo karhi that's why mi twa va ku yini n'wansati a nga tekiwi hi vavanuna vambirhi swa yila swi suka kona ka mhaka leyi n'wansati a nga tekiwi hi vavanuna vambirhi swa yila se loko swi ri tano mi fanele mi meka sure ku swilo leswiwani hi nga swi endli vanhu va ka hina hi swi papalata i nga ti byeli ku okay mina ni lava ku ta ya ni ya kha miroho laha boti va nga kha kona miroho ni kota ku vona ku miroho or xipinaxi lexiya xa boti or miroho leyi ya michayina or ya dabeni le boti va nga yi byala le nsin'wini ya vona yi njhani ya nandziha na i nga ringeti swilo sweswo vanhu va ka hina na mi kombela hikuva mi nge lahlani mundzuku ka siku mi ri va makwavo a hi mekeni sure ku loko hambi hi fika hi kuma munhu hi kuma ku i munhu wuntshwa swi ta n'wi vutisisa sesi sesi so na so mi a ni va ri ku na leswi swo lomu nghena ka relationship ma vutisana history ya n'wina ku okay history ya mina so na so loko a fika kun'wana mun'wana se swi ta ku byela ku heyi ela u ta ku e la ku ta i ta kha murhi wu la buta wona va nga kha kona na vet i tlhelela ndhawu se van'wani va endla nkanu va endla mona ku swa fana a swi dlayi a swi endli xu minduku ka siku i ta lova ivi i vabya i kuma ku va ku byela va ku boti va lovini le kaya gudlugudlu i tsutsumela kaya mara i khe swi twa ku i endle yini i dyohele boti laha yi nga va dyohela kona e ta twa loko fika leyi loko fika wa masirheni ku fika siku ro lahla ivi i wa i lova se van'wani loko va swi vonisa sweswi ivi mi fike mi va hlamuseta va fika va ku foyinele xikombiso va ta pfalapfala vakhegula na vakhalabye va ku hayi i nga vuyi because na wena u pfukangi vuvabyi loko wo vuya nkosini wa makwava or wa mutini wo boti byi ta tikisela tshama kwalani i nga vuyi i ta vuya loko hete ku lahla kasi vona va swi tiva ku va doja yini laha wena i va byerini or lowa makwava a va byela loko a ha ku heta ku lova ku phela ni endli swi swa so so so so va ta ku byela ku okay i nga vuyi kwalano tshama kwalano i ta vuya loko hi te ku lahla va ku wena tana na matlhinga man'wana ta twa n'wana ku ayi na va masiku ya leave or masiku ya mina ya yiniyini ya herile ntirhweni ivi loko van'wana va ku fonela va ku a wa yi nga vuya nkosini wa boti ta twa un'wana a hemba ku exi a ni nga ri kona ni ye kwihi kwihi kwihi hosi na khensa va ti hlayisa vanhu mi subscribe ka chanele ya matimba yin'wana wa maluleke danke